Ritmu huwa festival illi qed jiċċelebra mhux biex it-tradizzjonijiet Maltin fosthom l-għana li hija tant xi ħaġa għal qalb ħafna Maltin u li Festivals Malta qed tagħmel Dak kollu tista' biex tibqa' tiċċelebra u biex iżżomm ħaj dan il-ġeneru ta' mużika biex ngħidu hekk. U għaldaqstant huwa festival importanti ħafna fil-portafoll ta' Festivals Malta illi bih qegħdin niċċelebraw dawn it-tradizzjonijiet Maltin.
Ritmu huwa l-festival tal-mużika folkloristika li jiċċelebra l-istrumenti u l-għana ta' popli minn madwar il-Mediterran F'din ir-rokna nwasslulkom tagħrif dwar l-aħħar edizzjoni ta' Ritmu organizzat minn Festivals Malta.
Dan il-festival kif edna qegħdin jiċċelebra l-eruq tal-Maltin, imma apparti minn hekk li hija xi ħaġa ħafna importanti kif aħna niċċelebraw diversi affarijiet oħra fosthom il-lingwa tagħna, festivals oħrajn, imma dan il-festival jiċċelebra wkoll mużika li hija kif nsejħula world music u l-iktar ħaġa importanti li nżommu l-għana u tradizzjonijiet relevanti ma' dak li qed jiġri fid-dinja llum. Hija sfida kbira il għaliex eh, irridu nagħmlu dak li qegħdin niċċelebraw nagħmluh illi jappella għal udjenz iktar wiesa, għal żgħażagħ u għall-udjenza tal-futur tagħna.
Jien naħseb li festival hija opportunità li nagħtu dawl fuq il-tradizzjoni tal-għana billi l-ewwel qed nagħtu support lill-prattikanti, l-mużiċisti li huma kif tgħid l-għannejja, l-mużiċisti, d-daqqaqa billi ngħinu ngħinuhom billi intellgħu dawn il-performances tal-għana u nuriwhom f'kuntest li huwa l-iktar awtentiku naturali tagħhom. U għalhekk eh, dis-sena sibt li importanti li nqasmu l-festival fuq l-ewwel fuq ġimgħa għax hemm udjenzi differenti wkoll u anke spettakli differenti. Allura naħseb li hija ħaġa sabiħa li mmorru naraw naraw l-għana, nisimgħu l-għana fil-kuntest tal-garaxx ta' Mikiel Kumboliskej fl-ewwel ġurnata fil-fatt il-ftuħ tal-festival se jsir ġewwa ż-Żejtun. Huwa kuntest uniku, opportunità li naraw l-għana fil-kuntest awtentiku tiegħu. Fejn ikun hemm lanne jew daqqaqa jagħmlu serata ta' spirtu pront. Hemm aspett qawwi ta' edukazzjoni fil-festival, kemm fil-proġetti li se nuru li se jsiru ġewwa l-ġnien, u naħseb li l-importanti huwa li nuru lill-pubbliku li t-tradizzjoni mhix ħaġa li nippriservawha biss ġo żġieġa jew f'xi mużew imma hija ħaġa ħajja li aħna nistgħu nipparteċipaw nagħtu sehemna sabiex ikun hemm żvilupp fit-tradizzjoni. Għalhekk eh, għandna varji proġetti minn artisti ehm, per eżempju Gabriel Lee għandu ehm, proġett per eċu poezija fuq l-iżvilupp tal-istrofa Hemm workshop fuq il-makkjetti, hemm ukoll kantuniera ta' mużika Maltija u hemm ukoll taħdidiet u diskussjonijiet ma' l-għannejja u mużiċisti stess il-daqqa tal-għana sabiex nibdew forsi nifhmu aħjar x'inhuwa r-rwol tal-għannej u kif aħna nistgħu nipparteċipaw fit-tradizzjoni. Dan kollu se jsir ġewwa l-ġnien tal-Argotti fid-9 u 10 ta' Ġunju fejn ukoll ikun hemm palk fejn se jieħdu sehem xi mużiċisti Maltin li ħajatu sehemhom fuq kemm id-daqq tal-kitarra tradizzjonali u anke l-leħen jirreflettu ġifiri il-tradizzjoni tal-għana u ġejjin ukoll artisti magħrufin minn barra, kitarrista tal-flamenko, fado mill-Portugal u artisti oħrajn sabiex nirriflettu wkoll fl-istess mod il-kitarra u l-leħen